Balim balim na do a sirilana Zirili sirilana balim Sirini tobu zuu balim Na nyaɣisi zuu balim Zulandi zuu ʒinim balim katiŋ maagi

n yuli yo kursaw pagbiya a yun palli biɛɣilaa din niya nyɛmmammabiɛnim zooya pam salaa ni ko banim zooyi yi yaakuba yili na n dan yili dɔɣim la yi tuŋ nyɛla tu nyini ŋaaluru salima yi suhuri n woli taba yi zaa nyɛla naa zoligu yaansi yi daliri chɛn wula ka n yɛli shɛm ŋɔ Naa Zolwun daa suhi Naawuni pam dɔɣi Izaaya bi boli o zuɣu zɔmbila. Zɔmbili maa nuu nyɛli niŋ mi tooni. Tim tooni ka ti yɛn yi niŋ mi tooni balɔɣ sakpalaan bia dali. Niŋ mi tooni nuu nyɛli Izaaya mi naa dimani. Dimani nuu nyɛli. Yisaaya bi niŋ ni a yɛn zo saachibu ni bee lan woli paɣibiya tonyam yiko m-paɣisira bia kpɛrigu paɣibu bia yɛn zo ti yɛli na pa o tooi niŋ bia n-daa nyɛ o. Yisaaya ba. Naa dari ʒɛbu n kɔŋ subiɛrili ye ku kabigi o nuu. Yi zaa yaba, yi ya bɛn niŋ naa luro, sampilo mi yuŋ tin daan piligu paɣibuya, ma mi ni nya ma n-du paanu bia Dagbamba bɛ yaa tam bɛ piligu bɛn di tana. A ya wula a yaa ni yɛn niŋ ŋɔ ya, gumbindigu di bi ŋmani gunsarigu, paɣitiro o bi ŋmani paɣifarigu, baluriba o bi ŋmani badarigu. n shee tampilim maa maa ka baa doli ayabu daa yɛn ni kpambi sagali nyɛma bi daa zaŋmi n ti mi bihi ni bihi n piɛbi naa lura n daa so naa wuni n dɔg ayabu n niŋ zuu ti tuɣuri zinkɔtili kpaŋsi baa ban laŋ tuuni diinu ayabu kɔn kpɛŋ ni daŋ n tiri tutuɣuri maa n daa so naa wuni n dɔg ayabu n niŋ naa zanjina

n do o zuu yi yaba n niŋ boligu zuu jiŋli bimbɛŋa yi polo ku n labi sɔɣu zuŋ zuŋ dii soli ka ni o daŋ chiribu nyuo karili ku nyaŋ jaŋ wumbu a yaba daa yaa ni yɛn niŋ ŋɔya ni bibie puli n piri ban surila naawuni gari kɔbiga ni bibie kpi amaa shiri ko malisim di ku suɣuri noli di naɣ ni valimi balim balim naa bimbɛɣu zuu ku sabi paɣibi yaa bilim ma bilim maa Nyamaaya bi naa bimbɛgu nuu nyɛli zanjinabiya wani daa dɔbi naa bimbɛgu ka doli ya bin niŋ pa ŋun bi yaa naan to naa Musa Musa maa nuu nyɛli kɔrilana Ali Ali maa nuu nyɛli asirlana naa Gariba mali yuri kuŋmansa asirlana niŋ bu kali paɣa naa biya Ti zaa na dihiri mi kubaŋ zoma ayɛbu niŋ bu kali paɣa naabiya. Na yɛli bi buɣudu din niŋ zuuni ayɛbu niŋ bu kali paɣa naabiya. Ŋun ma ŋun ma yɛlibu min ni kari sana ka sani kana bɔn kɔŋ duushee mm, a ba niŋ bu kali paɣa naabiya. Ŋun shɛrili ko bɔhi bim yɛla a ba niŋ bu kali paɣa naabiya. Ka naa Gariba mini a suhu Naawuni N-dɔɣi yi zaa yaba yaba ni a gariba zuu, Saviru zuu maa mi waliga. Tiligu suligu dapali bilimbili n-kondo so n-ya bia kpiri wari, ka buɣim mali pali wama puuni m-boori liɣibuliɣibu. N-dɔɣi yaba n-niŋ pa ŋun be ya. Yiya ban niŋ nam la n zibilim, bɛ ku ti chɛma kali pɔɣi bɛ yaa a ba zibilim ban damda. Buli o man ni na kpam ma la n bɛ yaa kpam ma kpam zibilim ban da kuli. A ba daa yaa luli yin ni ŋɔ yaa ni bia ŋun mali yɛmbɔri mi ni o paai yɔɣu saŋ n di, amaa ŋun chɛm la na n chɛm ba n da kuli. Ŋun chɛŋ na n chɛm bi da kuli ni paai yɔɣu saŋ kali pɔɣi bɛ a ba zibilim ban damda. yɛlin tɔ dali dɔg wabiya na zaŋ puhi niŋ bia bia yɔligu n yɛli wa yuya tom pa tabi laɣilaɣi ka pɔɣibiya a ba zibilim ban damda a bala niŋ ŋɔ ya nan tarigi yiye dɔg wabiya na zaŋ puhi ban tibo bia bia yɔligu n yɛli wa yuya nyɔm pa tabi gbarigbari ka pɔɣibiya a ba zibilim ban damda Gbandamdala yaa nuli niŋ ŋɔ yaa ni yuŋ n baŋli ŋmɛri tab nangban kpee ni salima kpalibu zuɣu yuŋ mini ko mali karimbaani baŋli n su salima kpaliga ka paɣi bi aba zibili n bandamda n baŋli n chaɣa gbaaga biya zibimda yaa nuli niŋ ŋɔ yaa ayamda yaa nuli niŋ ŋɔ yaa ni kɔbila shɛŋ mini tandaɣa n daa ŋmɛri tabi nangbani kpee ni tabi kpɛŋ zuɣu ka bi naan yɛli mi ni bi chaŋ kuligi ni gbuni paai Sabayi Moɣili ni kɔbila shɛŋ bili n kuli n kulinsi kuligi ni n bilinduna madini tandaɣili bilinsi kuligi ni fusurum ka paɣi bi a ba zibili n ban damda ban damda daa tola naa zuɣu piɛbiri nɔɣilinsi veni amaa hali o yi yooi ban na kumdi anii ban damda zuɣu bilimma bilimma din toli mam nyɛmmaaya bi naa gariba bi ya wali dɔŋ nam la n zibilim n dɔɣi Izaya bin niŋ nimaan dani zaawun bin ban yoli bɔra ni shee wali wakuru wakuru karikari niŋ samandani yaa wambili wuntam to nini ŋun sɔŋ ŋun n kpuɣi ŋun bi sɔŋ yin polo gari zaŋ ka ti zaa nya jɛŋgbaribo wu tiɣisi ni o kuri ti bil daŋ buɣula bɔya zoyo n yɛli jɛŋ kuriga andani to nyɛm yuɣu pini biligo n tiligi ŋmɛri saraani

Luŋ ŋun yu ka o yɛn a ba niŋ zuɣu samaani ka di naa samaani doo mi nyɛ o to n yɛli din bala n ti lee n nyɛ o to taɣi zilima boloɣu zuyi wan di sinsaba ŋmaa dɔɣi bori dibu zɔri baa bɔbili alawula niŋla ko sunsuuni tanga ŋun ŋman di diri soli ŋun gbaɣinda ŋun gbaɣin di di yu biɛɣu yoli alawula yi lee ŋɔri duusi to nyɛm ya ku nyɛli ŋmari zaŋ kuŋ zaŋ kuŋ nachimbu biɛli

Bɛ yɛli ma na n-yɛl a yaannim yɛl a ka saha dii bi zooi pam. N ku tooi yɛli bɛ zaa yɛl a shee ti wali shɛb bahi. Jɛmbar bɔŋɔ daa dɔɣidɔɣi ti dɔɣi a din toli yɛl ba, Yi zaa ya bɛ naa Yaakubu. Bɛ ni pag bɛ ya Yaakubu na n-to bɔŋ. Bala m-ba n na n-to bɔŋ zuyu a ba mi. Nabihi ya bɛ naa Yaakuba. Nanim yaba ni a Yaakuba, dalili chɛŋ wula ka n yɛli shɛm ŋɔ? Jɛŋgbaliba ŋɔ ni dɔg a bannim nam Yaakuba, Yaakuba n suhu Naawuni dɔg yi zaa banna maa buru, o zuwa buru, ka dɔg ŋun paya n dani n dɔg kɔli ni a mahimi. Din chɛ ka n yɛli yi ni a bila a yili ni a dan yili dɔŋ la, a yi tuŋ nyɛla tun yini ŋɔ a luri salima a yi suhuri n woli tabi ŋɔ. N yɛli ya,

Baɣisarilim dɔɣiri naɣiliba ŋun na yaa yɛn kali ba, gungɔna paɣ bia n-daa kali. Naŋchɛmbilim dɔɣiri naɣiliba ŋun na yaa yɛn kali ba, kambaŋ paɣ bia ni o ko. Naɣibɔri maa ni o nya li, a ba nam a ni dani. Galibaŋ na bi bu daa li bia, nini din ŋmɛlim di ku jɛm nyɔhi. Mɔkari waa di ʒɛmdi mɔkpalli, mɔkpalli pa n-ti naɣ o n-tabili o balibu. Jilɔŋ maa ni o nya li. Aba kuli naa mahimi china dɔɣiri kubaŋnim dabuɣulanna nti zo paɣ fɛlibuŋɔnim baɣisi zimbu dabuɣulanna. Sitiranim zoya tampiɛlli n-kul gari din chɛ ka n yɛn yi gbuŋ li ba zuyu nya. Ka Naawuni naa dɔɣira, ka n dan dɔɣira, kuli naa mahimi ka o dɔɣira. Naa bi lahi zuhi maŋmaŋ ti baŋ taba azoli paɣ bia nini pa bɔ ni. Nini pa bɔ ni zuyu, m ma m bɛ yi yɛn wumdi o yɛlli, yi kul sabi paɣibu ya. ka n dali mi kani n dɔbiya n dɔga baa sabiri zuɣu yili tuɣili n yili shɛŋa ni ko palibi laŋ zɔra ka buligu zaŋ nyu sakpani daŋ tiŋa ka sali wɔmbali ŋun mɔɣini zuuyiri zuuyee m man bɛ yi n wumdi wɔi yɛlli kɔli na maami ŋun mini daa so naawuni dɔga baa karigi lan bu kali asirigilana ka ti yɛli shikuru da pali ŋun bilisi chɛribo

Sala puuni ka bɛ yɛn bi zo n-gbaag a din toli ba. Zanjire, zanjire, a ba galiya ka yuli n-ku barigi. A ba niŋ pa ŋun be a nam la maŋmaŋ kpɛma, lalibaŋ paɣibu yaa Dagbamb bee yoli yɛligu ka silimiiŋ nyɛ zaashee zani Ŋun mali bo zuɣu ka o mɔri kambɔŋlana, kambɔŋlan kambobu. Guma che o lu bili ni Naawuni mini mi o yaara. Ŋun mali diri ku kɔŋ yura, suhuyini lan baŋ ni dunia chombu. Ŋun jerigi saha chaŋ daa ni zaŋ suhi dɔŋ kalibu, tonya o ka doli ka niŋ bundaamba. Lala yaa pa n-ye ka saguli kul o ko. Ban yo yɛligu zuɣu wɔbili do yi n-wumdi o yɛlli. A ba niŋ pa ŋun be ya.

Adu ka ya yi paɣi bi ŋun baŋa ba yil buɣuli ŋun baŋa ŋun kuwa ŋun ʒi maa ku tooi kuma pa kula sawa paɣi bi tan dɔɣi baga n ni zoma n siliya nya maa ban naa bila ŋmari gɔŋ ŋun daa yaa ni yɛ saya ni maa ni goli biɛɣu pi ta dali ban li gbunni bi ku kɔŋ saa paɣi bi nyɛbu ka yaa ni yɛ ni ŋɔya ti kuma di pula vari yi libigi ban yɛn bi kabi

Zanjina kuli manzi dali pɔgbi yo mam gariya ka yuli di ku barigi ma mini tola n kpɛm pɔgbi n daa nyɛ o gbansali ni asama tabi maŋ kaanu kuli loyi din viɛla din laŋ nyuriba buɣunda tiɛ baɣibo n be goyunsi lan ni noyili bi dim naa noyili mali laa gogaligu ŋun pam sokam bɔbu kuli loyi din viɛla ka di laŋ nyuriba Wulgu paɣ bee daa ka yiɣi dabsi n shɛli n yɛn bi so ŋmaa di ŋɔɣu paɣ bia gubili vɔwɔŋ na bee yɛn ka ʒii paɣ bia mai yaaku gun daa kpa ŋmaŋ n paɣ bee yaaku di ŋɔɣu paɣ bia n kpɛ tɛri maa din bɛ Naawuni daŋ maa ni Faatim bia di ŋɔɣu paɣ bia di ŋɔɣu paɣ bee daa ka yiŋ dabsi n shɛli n mam naa Jɔwaabu kali ŋɔ Ka o lahi tum la ʒim sala ni n-lahi laɣim n-gbuɣim a yi gbandi n-lahi zaŋ li zaŋ ʒini wo ko. Dabisal ni ata dala alizom baɣa biɛɣira din neei ya. Baɣiri saha ni kpambu ka bɛ laɣim chisimam, ka mam yi sambaŋ polo puuni na n-ti naanyi yɔɣu kpamba

Ni ti yɛn silim o hal ti naai ŋ-gu ti yaɣa mini ti pii di puuni. Di zuɣu ti ni lahi boli namba maa, Chɛya ka di di kpɛha. A bela sambani a ni tooi zaŋ a di a birichinsi sɔŋsim na. Sikiriti maa be sambani, tuuntumdi maa be sambani, bini dii li ka di kpɛna. A mi kuli n-sɛnla mobal mana namba maa ka n ni boli ti a maa, 053748672 ni lahi boli yim, 05374. 86723 ti je nti na ka nani maa bin siriniba maa ka ti nya di na so ŋun ti ni nyɔŋ o kpee eh, di tumdi kpaŋ yi maŋ pam di zuɣu n-dan yaa na na a Jɔwuwa bi silim o pam yi bi na bi sɛina binshɛɣu ti ti na kpaŋ ya ya maŋa ban be sambani ka wumna di chɛ ya ka di di bi di birchiinsi maa ti bi wuhi li Dagbaŋ na zuɣu m-bala maa. Tɔ m ba, ti yɛn guumi kuna.

Zabili di biɛla naa nuu ni zuŋ ŋɔ wari bɛ n kɔru di biɛla naa nuu ni timan da paya lii da buŋlan na bini yaɣiri ni laɣim bɛ di da buŋlan na dɔwa yɛba ban ŋun yɛ n sirila nyɛman mam na dɔwa kpana lan bu kali waya nim zooya pam ka o ba nim zooi dari ni wayaba niŋ tɔni yiri kpɛma tɔmba kpɛlɔm zaŋ taali kpɛnjɛrigu zaŋ yɛn daan bini n daan kana labisi n ti sɔŋ yɛn daan duu shee alizanda dundoli ban paai kpɛra ni paɣa nan lan wuni naa yiri maa n daa so naa wuni n dɔla ayaba n niŋ zooli na asamaani lamti ku baɣali saa zamba kɔbu tam dili zuɣu

Nyamma a yɛbu naa yi di kpɛmbiya a yɛbu pa ŋumbiya kum naa simala ka ti yɛni shɛtu shɛgu biya yɔɣu yɛlli an duniya ya ŋun zoori mayu ni zaŋ duŋ a yɛbu daa yɛni ni duniya yɛla di yɛla malibu di to pam nyɛ ŋun ti zoori din mali waa mi ni zaŋ duŋ amaa naa tumdi ka viɛla a tum mi zaŋ zala biya ŋun mi tum mi kali bia n yin tum mi zaŋ zala bia yɔɣu yɛlli zuya man mi nuzaa paɣasara bia bu kali yɔɣu yɛlli n su naawuni n dɔɣi yɛbi n niŋ ku na yili kpɛma ʒɛduɣu bi chani kuliga ʒɛduɣu ku kpalimi daɣiri kpakpuli bi so soosora daa n kpɛlinga jaara n bɔŋmi bi so soosora bina san jɛrigu jɛrigu nyɛ bunu zaɣisi dɔŋ bun naara dɔŋ din kali naabu amaa kawali yi pɔŋ mɔri ka yuval ŋuna kubna yi kpɛmyɛn ni o zuu ŋuni ba din tili yura ka na yiri lan kana yɛn dɔbi n dɔɣa yɛn niŋ tala maŋmaŋ pɔɣifiɛɣu yi dan chaŋ tɔbu ni nachimba ka bi naan doli puuni buɣa nuu di kuna di kuna di kuna ka na paara bɔbili din viɛla din lɛbi solɔɣu tali maa mi yɛn ni o zuu o dɔyi n wumdi o yɛla nyamaya bɛ naa yili kpɛmbiya a yau kpɛmila ni mɔro gangolibu wandila tama ta maa di chɛla wolibu wandi salima naa yili bi to nyam kpa kuli lɔɣiri bɛŋ nuu nyɛ yiliya kpana mɔro zuwa doyin ka naa yili naa kala yɛn dɔɣi n dɔɣi yau piu kpɛmila shɛro sina dali kuli galimi kurugu ti yɛni kurugu m-be

ŋun shi malibu nyɛ wɔbbili ŋun mi mi malibu ku gbaadi yiri bia nuu bini zuɣukpuna ya ŋmɛ paɣaba ya a yau gaya ma ku yuli ku baligi n siriya nyɛma manni yan bami n yabu n yuli paɣ n yula toli naa niŋ bu kali ka yɛ maa da ŋmɛra zazabiri bin biɛla nyɛma yabu toli naa sai man kpɛma ŋun min daa suli na wun pam N daa yɛli n niŋ wulansi maa naawuni ni zali shɛli ban zaŋsi yugu bin kpi suli ti kuma di puvari lugu ban yɛn bi kabi wulan namaasi maa ni zuu ŋun baa din toli yura nyɛma yɛmi na asirama n kpɛmbiya a yɛm wulana dama sitira lan kɔbu ni piya tampiɛlli ko n gari

Nyɛmbaayɛbinim zooya pam naasuli n daa dɔɣi dɔɣi ti dɔɣi ayaba tali n yiri fa na paɣiba tuuna bi yaa jɛmbɔŋ kɔbiga na paɣiba tuuna bi yaa jɛmbɔŋ kada kɔbigu kuku wɔbigu na paɣiba tuuna bi yaa sansa kalimbandana ŋuni n nan nahi nyɛ o liɣiri anu n zaɣisi ka kpiri dabi to nyɛm ka chɛ n dari kpana ni o ti daa zooi zooi ŋun ka daabo amaa naawuni dari ku baŋ nini

Bana n kpari maa be wo voli ni ŋun kpa naa ka o dim naa wo ku dim yoli tabila n kpi dagingaŋ a ban tin kpa o pampi yabi yabi zambala ʒila kuɣi ŋmari lu o bia napɔŋ zuɣu zingo lan kɔbu ku gbaai zuu ŋanda n siliya talaala sanyɛn ni o zuya o dɔyiŋ wumdi o yɛlli nyɛmmaa yabi talaala sani ŋun daa suhu na wuli n na me yili n zali saa ka chɛ n siɣi tiŋa alaasee yili gbun liba zuyo zabili biɛla na nuuni dari biɛla na nuuni alaasan su a ba tiŋli ya ko saŋ dala ashe to bi gambi yirigu biya saŋ dal pɔg bi ya ko gbun biɛm pɔg bi ya ko jiribu paɣasara biya ninsalinima nɔya yi kuli yɛli kɔbigu ni piipiya abaatɔri ya kuli wo guligu ni yɛli wubiŋ bɛn paɣi bi ni dini n zoogi abala yɛn ni yɛm yɛŋ ni yino mali mam zabili dan tili nana abaatɔri ya kuli wo yɛlim ka yɛlibu salanim daa yɛ kaali doo tuma so daa bi kaani doo yuusim din daa ka kalibu Bɛ mi ʒe zaŋ do ninni yuli baŋ doo naɣila doo tuma zaŋ dali paɣibiya mi naa galiya gubili. A bala a zabiri kamali ni a kpɛwa bibanu sala puuni. Zabili dan tinlaniya nya maa gba tɔŋla Yaakubu dunia maa ni n-daa bala. Kambon tiŋ polo daa yi damda ni bɛ bo ni Ashɛtu bia shee. Dagbariya daa yi gabi ni bi bɔbi ashɛtubi shee. Silimiinsi daa ti kpɛri Dagbaŋ naa so daa bi wum ni bi balli ni bi bɔbi ashɛtubi shee. Sandali paɣiba yaa Naawuni yi yuli naa yoo duniya n-daa bi sariti. Bumbɛn paɣisara bi ka dii pali Naawuni ŋun kpiɔŋ zuɣu. Bo n-daa lee beni ni n-daa diri bumbɛn paɣisara bia gubili. Abagariya m-ma kuli yuli yi ku barigi. tɔŋni Yaakubu ŋun suhi Naawuni zali o zuubu kali din chani ka n yɛni gbuɣin liba zuu n-nyɛ o tɔŋni Yaakubu maa nuu n-nyɛli Talala Hasani bia Abatɔi Naa Sulemani a buɣisi ti ma ka m bi niŋ m bi niŋ zuɣu ŋun yɛ ti gbaai ma jɛrigu m bi mini yɛla taɣira sagol m bi mini yɛla taɣira sɔrɔmali nyɔri pam suli din ka binshɛɣu abate na semani ŋun daa ŋmɛli dali kpani n guli zaŋ zali nuzaa paɣa bia nuu ŋmɛ nyɛma abate na semani nuu nyɛli abate lana aliru na paɣabu daama tabiya nyɛvuli ni kuli po ninvuɣ so ŋun n kɔŋdi yɛli niŋda to nyɛm dagbaŋ zamba zamba di bɛ yɛ ni ka ŋun zoori zooi na n bimbirigu sanzali ŋɔ bi kuli bimbirigu

fiinda n yili zuɣu ŋun n ba din tilimam nyɔmam mam ba niŋ zooya pam ya wo ba din gondana maru ŋun bɔri ma kam bɔra ŋun jɛ maa din naaya din gɔna mali no zuɣu wo doyin abaka shɛli alaasambila naayam din bala ni laɣim dɔɣim alaasan liba zuɣu wo doyin

Tolnaase man bil zuu bil ma bil ma din tili yura Tolnaa yili bil zuu bil ma bil ma nyam maa ban niŋ zooya pam dari ni Aba tolnaase alaw tolnaase man kpɛm ni daa kari dabsi shɛli yɛn bi zo n gbaagi aba Aba tolnaase man bila mm, wo mi daa zabiri ka doli andani zuu yili saŋdali ayɛm mini zuu yini n daa bala Jɛligu Jesu ni zaɣisi daa ka daa kpe n-labi ŋun yuli kom nyɛ o maŋa, ŋuni n-yuri bara ŋɔ ka ŋuni lihi je ŋun fa Naawuni daŋ maligu din tiligi biɛri. Ninsalinim zaŋ bɛ suhuyubu niŋ yɛlimaŋli, suhuyubu mi ku niŋdi toli. Siliminliba zuŋ maa do yi n wumdi wei yɛlli din toli yura. A ba toli ni a seeman bila, bɔ ni daa ka yi damsin shɛli yɛn bi zo n-gbaag a ba. abatol naa yiribuya ka ti yɛli ni zoyala ti yiribuya zoyala ti yiribuya alikauna so labisi simli ku bɔhi biɛri ŋun bi di bini din zara o kuli ku chaŋ kuliga abatol naa yiribuya o daa zabiri kamani dama alaasa naawuni ni zali jiŋli paɣibuya ti parigi kpandaala ni n daa nyɛ o tɔla yiribuya n noo zuu ŋuni n baa n din toli yura Nyama ba to naa yiribila wali daa ka yin dabsin shɛli. N yɛn bi sɔŋ ba pa ŋun biya, bi yɛn bi sɔŋ ba raa ba, a ba tɔŋ la naa bila kpɛm a saa biɛɣu karimaŋ dabuwula m-paɣibiya. Ban wum li ʒiri niŋ gba bi dɔŋ dabuwula m-paɣibiya. Nin biɛɣu buɣili bi sɔɣiri maana bi ku yi polo. Suɣilo lan bi yuli di saɣiya, o paɣi yuli yɛli niŋ dabiɛri puni. Fara lan laɣi bini dan zɔri, amaa namuuzo m-barigi zaa wuliwuli. Tɔ naa bila bi yɛli ni o zu, a bi la tab zu o doli yiŋ wumdi o yɛlli. A bi la liba zu ŋuni n ba n di n toli yura. Nya maa baa tɔ naa bila kpɛma goli daa ka yiŋ dabisi shɛli la n yɛn bi zo n gbaai pa ŋun bi ya. N yɛn bi gbaai maa baa tɔ ŋuna a daa sani, bɔŋ gani daa paŋ bi a daa sani.

N siliya nya maa ba to ŋɔ a sani, ŋɔ ni daa paai beri yili na n-ti ya ni yɛn niŋ ŋɔ ya. Ni sanjala ŋɔ gutulu naari bɔ gutulu kɛndani, a bɔ gutulu kɛndani, jɛɣa ku naari a ba la ya ni yɛn ni yaai, amaa ni sani ŋun baŋsim li ŋuni n-nyɛ dooshee n-dɔni tɔb puni. Sal ŋun bi baŋ zilli, guma biɛŋ bee yoma, o mini guma tuhi ni laɣimmi taba ka gbubi ŋmavolo. A ya sani liba zuyu ŋun ba n din toli yura. A ba kpe ŋan a ya sani o ni daa ka yiŋ dabisi shɛli. N yɛn bi zo n gbaagi a ba, a ba toli ni a bilabilia. Shɛli paɣ bi man yi o kunyaŋ maa ban baŋ taba. A bala a yaa mi yɛlim ni yaaya ni jɛligu m-bɔri o yubu ka di nyandi o. Man ku mali yɛm ka bɔhi yi yubu ka di nyaŋ maa ban baŋ taba. A bala a yɛn naa yɛn she biŋmaa ka di bi sara a nyin zaŋ mi zaŋ she dansi chi. Shɛli paɣ bi yaa man yi o kunyaŋ maa ban baŋ taba. A ba daa yɛn daa yɛn shɛ kurigu ka di bi sara n-yɛn zaŋ mi zaŋ shɛ tuu bala yi shɛli paɣiba yaa mali yɔbu ku nyaŋ maa ban baŋ taba. A ba daa yɛn daa da wɔŋ ka o yaa nyaŋ a yaa niŋ a ni yaa zaŋ labisi so. Man ku bɔn yi yɔbu kali nyaŋ maa ban baŋ taba. A ba daa yɛli ni a yi bo paɣa ka o bɔbi a kari gari a zipiligu niŋ ma ni a zaŋ labisi n so man ku bo yi yuli ka di nyaŋ ma ŋun ka a sani niŋ ni Daguli Naawuni yi ku a paɣa n yoli n ti zuhi a buru ti ni baŋ la taba n ma ka zuhi o niŋ do doo ŋun yuɣuri puuni a bi lahi li ba zuhi o do yiŋ wumdi o yɛlli a ba a bilabili ni daa kali dabisi n shɛli n yɛn bi so n gbaagi a ba zuya ka o saŋ dara a shɛtubiya

Naa sabiri ka doli naa Jɔabu kali a dalili di daa yila naa nuu ni ka o sabi paɣasara bɛ yaa a yuli doli yiŋa ni sokam bom o dalili lan shee m-maŋ ti o naa niŋbu kali o dalili di daa yila naa nuu ni ka o sabi paɣasara bɛ yaa a yuli doli yiŋa n-wumdi o yɛla nyaŋa ti nyam bu kali dɔɣi bu kali di mali yaa dari ni

Nyambaayaba naa sirili ŋun daa so Naawuni. Sokam Radio.
N dɔlaayaba n-niŋ chaŋ zuliya ŋɔ saa zilima dee duŋ ka nyina daŋ laala. Napɔɣ puu maa da pali gali yuuni ku sɔɣi bɔbili. Wɔbili gali yuuni ku sɔɣi bɔbili. Ayaba n daa yɛn niŋ n niŋdi teema amaa ka labisi n-ti kpari maa zuŋun je kparibu. Banama ka a kura ka banama ka a kpɛhira dagani ka a teera ka dagani ka a kparita a dɔɣu kam malila nyɔhi taaŋa dɔɣu malila nyɔhi naashili dɔɣu malila nyɔhi doo dɔɣu malila nyɔhi paɣa kam bi kɔŋ yuli zabibu naara ti yi paɣa ka lan doli kpɛhiri paɣa paɣa kam zabila yuli bɔŋbɔŋ zuya mi sanda ka dɔɣu ka dɔɣu yoli sara ni sara dɔɣira kani

ŋun nyɛ ŋun bi ka daani ŋun lee bɛ daani n ŋmari ŋmana ŋun nyɛ ŋun da pali mo pili mo bobli di ku duɣu zuni ka naasuli naan kani n dogi n dogi a yɛli n niŋ naasaala n sabilim o soyi bori n bɔhi turi wobili daandani tiŋ do ka o kpɛhi garinga ban yɛli kobigu ni chihi piipiya ka o kalla n tibili wumdi yuuni ni pahi kpamli aminala bɛ wumdi yuuni saa

ka miliya ni kpɛɣu kuliga ka n bi miri ni daashɛgu yɛlimaŋli luri shɛm mana maa ʒiri dan kpaligi wulilililili ka chɛɣu bia gɔngɔndili naasaya n kpa ŋmani bia gɔmba shɛra yaku guma paɣubiya ka naasimi daa kala yɛli n dɔbi a yaa nim zooya pam ku tooi yɛli bi zaa yɛla naasimi daa dɔɣi dɔɣi n ti dɔɣi a din toli yɛba Adintoyabu zuɣulan da sana tarim je suli man pa suli na pa kpa da pal ŋun lel na kudi biɛri kankan daa soli paɣ viɛla ka tiŋ daa soli paɣ viɛla kumbuŋ daa soli paɣ viɛla ka ti naa nyɛ o bɔri wol laɣibu

Ayaba yin daa wari wa waa paɣaba ni bihi ni ti bɛ shɛli ayaba yɛn mi din pa waa suhili kpala ni ti bɛ shɛli la ka ayaba yɛn mi din ni nyɛ waa ka ninvuɣu so wuri bili ni yiliŋa yiliŋa ka toyira ka ninvuɣu shim zɔri ka ŋam ayaba yɛn mi ni din ni nyɛ waa zuɣulana ali yɛn nuu na chimaashin balin ka tiŋ maagi aliman daa so na wuni Ndoga yɛba din lana duna siŋ lana duna kukoyu ŋun tabili ba ni niŋ kuriyɛta bimbali din tabili mɔɣili di ku yaɣisi palibu ndoga yɛba ka sulan dahima ni ka fun kɔhi nyɛ bin niŋdi gunguŋ kpanjo kɔhi ni zuɣu suli ŋun jɛbu ŋun daa paya asiɣilana ka sulan yaakubu kpɛma ni so ŋun nyɛli n ku gbaai baa ŋman nyura n puhi saɣim bi mini ka bi yɛri ŋman yaɣira yɛla ŋun daa paya ayab siŋlam mahiman shɛriga tampuli zuɣu shɛriga ban to yuuna bin paai pii ninsalim yi kuli kuli ti ban kalambu ban ni ti duma naawuni dan kuli ti chiligu ni o gaai siŋlam mahiman shɛriga zuɣu mahiman bɛ yi wumdi wai yɛlli ŋun daa paya ayab nyɛman dan salifu kamani ŋun baŋ bia malibu ŋun mini gari ŋun dɔɣi bia ŋun daa paya a yɛbu na to laambu kali din tuui ka n diɛ din bi tuui mi ka n zaɣisi ka daŋlana duna ŋɔ ka o suui naawuni dɔɣi o zuɣu a yɛba a yɛbu daŋlan bilimbila bilimbili suui maa do yi n wumdi o yɛli gomma shara a yɛbu ka sulan daa mani mi ŋun min daa suui naawuni n naan dɔɣi o zuɣu a yɛbu daŋlan yili kpɛma alibarika subili bigu ni lɛbigu piliŋ bia maa yi kuli maani o bia ti duma naawuni daŋ mali kpibuga a yɛ bi daŋ mani bia a yɛ bi daŋ lan mahi mi ʒii kam nyaɣisi pam ʒini tabili n kuli gari daŋ lan mahi mi yɛn ni o zuu ŋun bala gom mashaara ŋun paya a yɛ bi niŋ wubala mun kɛla wuman kɛla sulee n man bɛ yi wumdi wai yɛlli ŋun daa paya Ayɛbu di pala n dasana di pala dasani zuu nya ŋun paya ayɛbu yina yaya wun bia bia lɔɣaya dalima bia ayɛbu yina yaya wun bia bia kalanchi so ayɛbu daa yɛn ni yɛm ni yɛm ku tooi kpee ma mini jɛrigu mini yɛnda nim bɛ bi kparigili chii ka suri mɔri ti chɛli ba kum mi ni wumba wun bia bia kuligu nyɛbu kurili Jarimanda palibu ni kalaachi so polo ŋɔ timsa di lanim mi polo ŋɔ bi timsa di lan kom mi Jarimanda pali ka di nyɛ kurigu ni saɣimi bie Jariman bia afi yɛli wuu din kpahi gbali Jarimanda pali fari biɛri ni kurigu nira ka niri niŋ la ninkurigu jia Jarimanda pali so mini so yi ti zabira so n tuɣili ba wumbe bia daa yaa luɣiyɛliŋ ni ŋɔ yaa ni ŋun yi ku gbaai so ni so bi yi ku gbaai o wumbi bia di chihira

n dɔɣa yɛ paɣa faatimata n gbaai paɣa faatimata n ti tɔŋ tamaha naa mahamuru wɔm daa nyɛla zabili daŋ daŋ nachima ka o dihi kpɛhi o duu puuni n dɔɣa ba ka sulan bukali bukali n suhi naa wuli dɔgu o zuu gubili mamman bɛ yɛn wumdi o yɛlli kpatuli paɣabi bukpa naa naa ti kuna mɔri dabulan paɣabi gomma saha bi mabilim maa guma paɣabiya

ka kuma karili chɛ ku ka ŋmaŋ dabuŋ la niŋ man bɛ yin wumdi o yɛli man kana dazuyi na chɛ bin chɛriya ban gbuni mali kalima kalimbaani na wɔm bi biɛla na nuuni zuŋɔ n ma man niŋ gbuni man dam mahim maŋ wɔyɛbu nim zooya pam o yila bin bɛm yili na amaa chɛɣu ti chɛ ni bɛn fuhu ka chɛŋ na wɔm bi yili o ba nim zooi ni pam a ba niŋ ba ŋun biya a ba gumanda nim moro zuɣu suŋ lan yɛlli bi gubiri maana n ku niŋ saawara zuɣu bɛŋ la yɛli n maani o yɛla n maani o kɔŋko ka chɛŋ kum ni la ŋun kɔŋko amaa zuɣu suŋ lan yɛla bi gubiri maana ku niŋ saawara a bala yɛn niŋ ŋmalibu yi kuli piɛli pam biɛŋ kuli gari sochira niŋ sani zamba n ka sani kana n yɛligi n bɛ mɔɣuni gbuliman dan mɔro yɛn ni o zuu ʒini balim ka tiŋ maagi nyɛmba ban niŋ zooya pam a ban niŋ gbuliman dana azima pali paɣada pali booni gooi din bali ka buu jam dasuli yina chɛ binchɛra ya bali gbuni mini kari mali karimbaani gbuni dara asim yɛn noo zuu ʒini bali n ka tiŋ maagi nyɛmaa ban niŋ zooya pam ya

Gbarima.
Ban bɛ ni nya noo zuu ʒini ban ka tiŋ maali. Mm. Nya maa ban nim zooya pam ya, a ban niŋ guma n dam bilema. Daga boli bi so kam bɔŋɔ daa ni ya din viɛla ku yɛla daŋ mali. Kurimi dibili mali sibili dii duŋ. Gbarima n dam bilema zuu n nyewu. Mman bɛ yi n wumdi wa yɛlli ni wum bi bɛla naa nuu ni zuŋɔ. Nya man man banim zooya pam ya. Wa ban niŋ bɛ man dan sibiri ŋun bi su maa kum bom maa Dagbaŋ birichin jɛbɔbili birichin jɛbɔbili zuɣu zandire na wɔm bi tiŋlana nyam maa ban niŋ zooya pam yaa a ban niŋ pa ŋun biido ŋun da pala a guri man dana aduna Siliya n kpani ŋun ŋmani bia n daa nyɛ o a din bɛ yi polo ka a din viɛlimi zo n sɔŋ wuli wuli ka n piɛli kɔba o siɣiribu kuliga ŋun ʒiri ŋmani ka ŋun ʒiri chɛriga a bi di baŋ tabi zuɣu gbirima n dara duna suye n man bɛ yi n wumdi wai yɛlli na wo n bi bɛla naa nuuni n di n toli yura nyɛmmaa ban nim maa ban niŋ zoogi a ba niŋ pa ŋun bia do ŋun da pala mm, chɛɣu ti zani kpe ka yɛl o din toli yɛbu yɛla a yɛbu pa ŋun bia gbirima n dan taa yili a din toli yɛbu n bala wama yɛbu kum ni a taa yili mm, yi bin biɛm yɛli ti kuma ti kuma yaa pam pu vali libigu ban yɛn bi kabi a yɛbu daa yɛli ni yɛbu din bala din laɣumi dɔɣum na a taa yili yɛli chɛ waan dan biya Nawumbi bela naa nuu ni, kɔhiballi paɣ bia n-nyɛ o. Chibili nya maa ba niŋ zooya pam ya. Taayili ni daa kaya o dabisi n shɛli yɛn bi so n-gbaag a ba. A ba gbi man dana a bu. Dimbali din tabili mɔɣili di ku yaɣisi palibu. A bu ni daa kani dabisi shɛli yɛn bi so n-gbaag a dintoli ba. A dintoli ba niŋ gbi man dana a bi lahi alibarikachi. Di yaa ku bɛ nini la n-lee wurugu a ba Gburimandana Abilahi. O mi ba daa niŋ Gburimandana taayili ka Gburimandana taayili mi ka o yi bimbɛm ni na. O ya bi ku mi naa taayili ka di yɛlimaŋli be o puuni ka noli mi ku yɛli shɛli binkulikɔbili ban bi bahi naa ŋmabu saŋ muzili ni. Naa taayili bi ya. Kum Naa Suleiman Kpema ʒiri kɔbigu miri yili ka yɛlimaŋli chɛri mɔri ni di ti pili. Naa Taayili bia Gbanzɔɣu Naa Ibrahim Kpara ka kum niŋ maai mɔ ka di wɔŋ ni so ŋun liliga. Naa Taayili bia Silinboma Dawuni Danaa zɔŋ gbaai wɔbiga dɔɣi mini je taba. N dɔg a yaba n niŋ zuɣu yi piɛm lan hali alima n daa suhi Naawuni dɔg a yaba gbuliman dan taai n nya ka taai n suhi Naawuni dɔg a ba gbuliman dan a buru ŋun suhi Naawuni dɔg mam mam mam bɛ yi n wumdi o yɛlli n Duuma Naawuni ni yuli ninvuɣu so ŋun ʒiini o ba gbaŋ n kpandi nam ni Naawuni yuli kɔbali ka ku kɔbili bi yaa shetubili bi man kana n ba luŋ zuɣu ŋɔ yɛli n nyɛ ti wuna maa.

Naa yi boli paɣa sani bia naa nyɛ o nyini bɔmla piɛgu ni ŋmai ŋun bɔrila jilima shee paɣa sani bia daa yɛ ni paɣa vi nyɛɣila nyɛ ŋmari tam muri jiŋ yɛla di bi niŋ dabisa yi naa ta dali sɛkpɛli ni kpɛ bimbɔni ni pɔni nyin ti tee bɔri paɣa sani bia ŋun bi nyɛ saa dali jiŋa n siliya a sila niŋ sabila n bu kali jiya mɛ mini yaaya bi kuri wubiga shee wubigu kum dali

Vonabu kalisirila na o do yin wumdi o yɛlli dari puuni o ba ni a gbewa kpana la n bukali sala puuni o ba niŋ ni a gbewa bukali din chɛ ka yɛn bukali liba zu o do yin wumdi o yɛlli simbela yan ti ta o do yin tol na yili kpɛb yin ni o nachima o do yin

N mi di nyɛma nyɛya di biɛri yɔŋ ni mi ku gbaai je na ku a jɛrigu n ku wabu n kɔhi lu o ni jɛmdi piɛɣu ni bua o yɛn jɛmdi piɛɣu ni bua o yɛn ʒila n pɔŋ mɔŋ n sansandi kɔbiri yɛn kpɛrigu n ŋmalibiya n maa ʒiri nyaɣisi pam di labigi n to wɔlibɔɣila n kɔbiri o zuɣu o doli yiŋ nyɛma n naa ba wɔlibɔɣila naa liri o ka ti yɛli ka n baŋ sama tabi yaa na n ŋarim ŋarim pie so ŋarim ŋarim niŋ kiŋkiŋkiŋ kuli sabigi loori salima ma mini ti zaa ni niŋ salima wo bɔɣila na yiri zuu ŋuni n ba naa ba wo bɔɣila n yiri fa sitira niŋ zooya pam tam piɛlli n kuli gari wo bɔɣila n yiri fa zuu wo do yiŋ naa ba wo bɔɣila na bila sanzalibi kula wo wum maa ka doli damdi kparigu paɣu biyaa buru Wɔbɔra daa bela o zuɣu o dɔyi Wɔbɔra mami liba zuɣu n-nyɛ o mami kɔbili o zuɣu n-nyɛ o mami kulibɔŋ zuɣu n-nyɛ o mami liba zuɣu o dɔyi wumdi o yɛlli Mbanbanim zooya pam yɛn kpambi ni biɛɣuni ni ti dawaa kpa daala m-biya Mam wo do yiŋ Wo bɔɣila daa bala su wo do yiŋ To nyam ka ka niŋ la ka chɛgu biya Suunda yili ku bɔ dol biya maa daya ni Zabili daŋ daŋ paɣ biya Mariam bili biya maa daya ni Ŋmaa nabisi ya ni shee paŋ nabili gari doo hmm? Amma ni maa bɛ naa bɔri doo ni kpɛbu ka nam zaɣisi. N ti naa bɔri di kuligu chandi ka nam zaɣisi. Buntaŋ barigu bi ya man pura a yuun palli yi tari wali.
Yewa, n ba luŋ, zaŋ o